Salam ehman doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalyndan hemmäňize mähirli salam. Bilşiňiz ýaly 12-nji mart Habarçylykda Türkmenistanda adatdan daşary ýagdaýda gaty gyssagly Konstitusiýany, saýlaw kanunyny bozup, bikanun ýagdaýda prezidentlik saýlawy geçirildi. Özi bikanun ýagdaýda häkimiýeti basyp alan haramdag Berdimuhamedow ogly Serdar Berdimuhamedowam bikanun ýagdaýda häkimiýetiň başyna tagta çykarmak isleýär. Biz Türkmen hereket höküminde birleşen Türkmen halk fronty höküminde bütin dünýäde şuny proteste başladyk. Şoň üçin ynha şu gün Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherinde ählihalk bolup, bütin dünýädäki diktatorlaryň eden-etdiliklerine garşy gaty uly protest çäresi geçirilýär. Şuňa-da Türkmen hereket çagyryldy. Şol çäräň içinde, şol uly protestiň içinde biziň hem öz protestimizi bütin dünýä halk köpçüligine ýetirmämize mümkinçilik döredildi. Size şu günüň dowamynda Berlinde geçirilýän Protestiň dowamynda türkmen hereketiň türkmen halkynyň adyndan üçünji diktatorlygy nähili protest edýändigi bilen baglanyşykly maglumatlary dykgatyňyza ýetireris. Germaniýanyň paýtagty Berlinden türkmen hereketiň lideri, Birleşen türkmen halk frontunyň lideri Akmuhammet Baýhanow şu wagt Bütin dünýädäki diktatorlyklara garşy geçirilýän protestde biziň adymyzdan gatnaşyp, Türkmenistandaky diktatorlygam ýazdyrmaga dowam edýär. Akmuhammet Baýhanow, söz sizde.
Awuzen şu wagt görşüňiz ýaly, Berliniň oram ortasynda bolup, Na bärde Branden Burg bar ota öňünde. Şu uly e, Ýewropada miting geçirilýär uruşa garşy. E, Ukrainada bolup geçýän hadysalara garşy we diktator rejimleriň edýän e, halka garşy zulumlaryna e, e, zulumlaryny red edýärler. Şoň üçin e, meni çagyrdylar, na gatnaşyp durun. Awaşy e, mitingde Awa size Türkmenistanyň ýagdaýy barada gysgaça maglumat bermek isleýän sebäbi dün Türkmenistanda täze prezident wybary geçirildi. Şonda-da e, prezident bir kanun e, e, on altynjy ýylda üýtgeden konstitusiýasynyň esasynda öz ogluny prezidentlik saýlawyna gatnaşdyrdy we birnäçe adamy gapdalyndan goýsa-da ol hemmesinden üstün çykyp Türkmenistanyň prezidenti boldy. Aw bu diýmek näme diýmek Türkmenistanda üçünji diktatura möhleti başlaýar diýmek. Aw ina şo diktatura möhletiň başlamagy Türkmenistanyň e, syýasatynyň e, dünýä syýasatyndan aşak gaçdy diýilmegi. Sebäp näme deňde Türkmenistandaky bolup geçen e, konstitusion e, antikonstitusion e, e, saýlawy hiç kim kabul etmeýär. Ol kabul edilmedik ýagdaýynda Türkmenistan syýasatdan gaçýar. Diýmek näme Türkmenistanyň halky daşyndaky hiç bir guramalary ýüz tutup bilmeýär öz azatlygy üçin. Göreş indi başlanýar we biziň tijenmämiz gerek. Türkmen hereket has beter şu pursatda özüniň kimligini görkezmegi gerek. Aktiwistlere ýüzlenýän we Türkmenistan halkyna ýüzlenýän. Hawa adamlar özüňiz ýeriňizden turuň, ynha görüp dursuňyz. Ploşçut e, Brandenburg baratasynyň e, gapdalyndaky ploşçutda Ukrainadan gelip adamlar öz azatlygyny dünýä yglan edip dur. Sizem haýyş edýän şular ýaly näme gatnaşyň we özüňizi görkeziň. Türkmenistanyň barlygyny, Türkmenistana demokratiýanyň gerekligini görkeziň. Awa şoň üçin e, meni mitinge çagyrdylar. E, şu reportajym şu halk üçin, türkmen halkymyz üçin Alyp dur şu wagt. Ha, döwlet şeýleräk ýagdaý.
Türkmeniň kanalyna tomaşa etmäge, bizi gollamaga, bize goşulmaga dowam ediň. Toýuňyza gaýtsyn, Alla ýalkasyn.